Mae yna dros 2,000 o fobl yn gweithio yma yn y Met Office, a rhan bach iawn yw'r ochr deledu. Nawr yn amlwg, mae gyda fi ddiddordeb yn yr ochr darlledu, ond beth arall sy'n digwydd yn y lle yma? Wel, digwydd bod, fi'n nabod just y boi fyddai'n gwybod. Mae Arwel Griffiths yn wreiddiol o Gaerfyrddin, wedi bod yn gweithio i'r Swyddfa Dywydd ers saith mlynedd. A mae darlledu ar y teledu, mae'n rhan bwysig iawn o beth ni'n wneud yma yn y Swyddfa Tywydd. A hefyd ni'n cefnogi llawer o diwydiannau yma, er enghraifft, diwydiant awyrennol. Mae teithio yn heb beryg yn yr awyr yn dibynnu ar pwy mor gywir allen ni cael y ragolygon. Un o'n ragolygon mwya' arbenigol ni'n ei wneud yw i'r diwydiant reilffyrdd, ein rhagolwg at disgyn dail. Ni'n cyfuno ein gwybodaeth ambyti tymeredd, tymeredd oer, gyda'n gwybodaeth arbenigol ambyti dail y cod, ac ni'n gallu rhagolwg pryd mae'r dail i ddisgyn. A hefyd, un diwydiant sensitif iawn yw'r diwydiant adwerthu. A mae'n bwysig bod nhw'n gwybod beth mae tywydd mynd i wneud er mwyn iddyn nhw cael uh, penderfynu pwy bethau ydw wedi yn y selfau o'r, or siopau. two things yesterday that we really are here, so this is the maximum temperature. Yn ogystal â rhagweld y tywydd, mae'n lyfrgell yn cadw pob math o lyfrau, gan gynnwys siartau tywydd mwyaf hanesyddol y wlad. O flaen ni, ni gyda siart dywydd un o'r damweiniau enwoca ar arfordir Cymru. Mm, siart y storm y Royal Charter sydd gennym ni, a dyma siart China Met Office o Hydref 26, 1859, a mae'n dangos y gwyntoedd cryf, y gwyntoedd hurricane force, a wnaeth ddigwydd y noson hwnna, a wnaeth achosi dros 450 o bobl farw off y arfordir o Ynys Môn. Felly wnaethon nhw ddanfon y um, observations yma uh, rhwng, um, trwy y rhwydwaith um, Telegraph a o hwn dechreuodd y rhagolwg cenedlaethol cyntaf yn y byd i gyd a dechreuodd y shipping forecast hefyd. So yn ogystal â siart y Royal Charter, ni gyda siart pwysig arall, pwysig iawn draw fan hyn, Siart sy 'di dylanwadu ar gwrs y rhyfel. Mm, pwysig iawn yn union. Yym, dyma'r siart mwyaf pwysicaf yn hanes y Met Office, achos mae'n dangos y tywydd gwael ar y pumed o Fehefin 1944. Sef y diwrnod gwreiddiol oedd yn did ei fod. Yn union.
Yn drysor, darn o hanes reit ddiflannu. Ydi, yn union. Ac adran bwysig iawn arall yw Canolfan Hadley. Mae Hadley Centre Met Office yn chwarae rôl blaenllaw yn chwilio mewn i hinsawdd y wlad a sut mae'r hinsawdd am newid yn y dyfodol hefyd, achos mae gwyddonwyr yn 97 y cant sicr fod cynhesu byd eang yn digwydd oherwydd effaith dynol, a felly mae'n bwysig iawn i ni ymchwilio a ddeall yr actual effaith o hynny. A mae'n wych i gael gwyddonwyr o wahanol wledydd yn gweithio yn yr un swyddfa am yr un pwrpas. Ond mae canghennau y Swyddfa Dywydd yn ymestyn tipyn ymhellach na'r adeilad yma yng Nghae'r Wisg hefyd. Mae gyda ni bobl yn Kenya ac yn Rwanda. Ni'n cefnogi gwyddoniaeth ryngwladol gyda gofal Antartic. A un lle pwysig i ni yw yr gwaith ni'n neud gyda RAF y Fali a ma' 'dy ni tîm o metrolygwyr my- my' 'na ac yn helpu'r yy staff yn yy Are Eff Valley yn eu gwaith.
Felly, ma'r tywydd yn amlwg yn effeithio ar bawb o ddydd i ddydd. Falle mewn ffyrdd chi ddim hyd yn o'd yn ystyried. Ond chi'mo' beth, ma'r lle 'ma yn anhygoel. Mae'n gyffrous, mae'n llawn datblygiadau newydd, a fi jyst yn gobeithio bod chi 'di mwynhau'r daith o amgylch y Swyddfa Dywydd gymaint a fi wedi.